Kambuni ya ũheani wa motungata ma ũkinyanĩria ya Safaricom rungu rwa mũbango wa Safaricom Foundation nĩ ĩigĩte keheri mũigana wa ciringi mirioni mĩrongo ĩtatũ na ithathatũ na iria nĩ cia gũteithĩrĩria arigitani na matharaita ma kwĩgitĩra kumana na kĩng'ũki gĩa COVID-19. Twĩ gũkũ Murang'a County tũkĩte kũheana indo cia gũteithĩrĩria mandagĩtarĩ maitũ nĩ ũndũ wa kwĩgitĩra na kũgitĩra arwaru a mũrimũ wa COVID-19. Eh, Safaricom Foundation rũhonge rũmwe rũrĩa ĩtanyĩte gũthiĩ na mbere naruo kũrora mũno nĩ mwena wa health tũbangĩte gũthiĩ county 24 iria cina arwaru aingĩ a mũrimũ wa covid kũmateithĩrĩria kũhengere ndagĩtarĩ na aruti a wĩra a thibitarĩ indo cia kũmagitĩra. Mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Murang'a Wanjirũ Wachege na ũrĩa ũrũgamĩrĩire kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ mbunge-inĩ ya bũrũri augĩte nĩ akenete nĩ kambuni ya Safaricom nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa mareka akiuga nĩ mekũnyitanĩra nao nĩguo gũtigĩrĩra wĩra wao nĩ wagacĩra makĩria. Ta chair wa health nĩ ngoretwo ngĩmandĩkĩra proposal cia gũteithia dispensaries citũ na macinani mũno

Wĩra ũngĩrutwo andũ marute me hamwe, marute wĩra ũkoragwo kenyũ na kenyũ cioyanagĩra nda, harĩa ngũhota nake wa iria hau hangĩ, nake MP, MCAs, ũguo nĩguo tũkũhota gũteithia andũ aitũ tondũ twathurirwo tũrĩ hamwe na tũgateithia mũgathe. Oho nĩongereire na kuuga kũrĩ indo ikoretwo ikĩheanwo itakinyanĩire ikĩro, gũkũ akiuga mbere ya indo icio kũheanwo kũrĩ arigitani, iriambaga gũthuthurio kana nĩikinyanĩirie ikĩro nĩguo kũgitĩra arigitani na arĩa marĩkoragwo makuruhanĩtio na iria itakinyanĩirie ikĩro no makinya marĩkoragwo magĩtacũkĩrio ma kĩwatho. Koretwo na inegene rĩa PP itarĩ njega kana itarĩ na quality njega. Hoe marĩgĩtarĩ tondũ kwĩgita gũkwambia nawe, ndagĩtarĩ angĩgita nĩ ekũhota kũgitĩra arwaru. Ndagĩtarĩ angĩkorwo nĩ mũrwaru nĩ ekũnyitithia arwaru angĩ mũrimũ koguo nĩ wega mamenye kwĩgita. Namo okorwo hena PPs marona ti njega, thibitarĩ nĩ ĩrĩ quality assurance rĩrĩa andũ a procurement... cigacokio niguo tumenye kambuni ici irathondeka PPE itakinyire itari na gikiro ni iriku ni ngoretwo ngiona magatheti-ini ah, KEBS makiandika sanitizer iria itari hitukie ona PPE kwamenyeka kwina company irendia na ti kinyite gikiro kana ti hitukie ona o mandikwo magatheti-ini na kwanirirwo niguo tugitire marigitari aitu Mũrũgamĩrĩri wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Murang'a Joseph Mbai nĩagathĩrĩirie kaunti ĩno akiuga nĩyo ĩtongoretie harĩ kwĩharĩrĩria harĩ kũhũrana na mũrimũ wa korona akĩhinyĩrĩria mũingĩ wa Murang'a gũthiĩ kũrigitwo mĩrimũ ĩrĩa ĩmagũmĩire kuona aingĩ a aikari a mwena ũyũ makoretwo na guoya wa kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ. Ta ministry ya ũgima wa mwĩrĩ tugaga ona mũndũ atua kũheana kĩndũ nĩ atũhe kĩndũ kĩega kĩrateithia. Njokerie Safaricom Foundation ngatho nĩ ũndũ wa ũguo. Njoke njuge ithuĩ ta thirikari ya Murang'a County nĩ tũkoretwo tũkĩrũa na Covid-19 mũno na tũkagũrwo indo nyingĩ mũno nĩ governor, in fact stock ĩrĩa twĩ nayo thaa ici ona no ĩ last mĩeri ĩrĩ, no nĩ ũrĩa Covid ĩthiaga ĩgĩcenjagia, tũtingiuga atĩ indo icio nĩ njiganu, no tugire atĩ twĩ tayarĩ tondũ ũmũthĩ no uge wĩna ngaũni ngiri ĩmwe, rũciũ ũkorwo na case ta magana matano, na nĩguo tũrona bũrũri ũgĩthiĩ na mbere, tondũ Covid rĩu ĩkinyĩte harĩa ĩtagwo community transmission atĩ ĩ matũra-inĩ. na ndũngĩmenya nũ wĩnayo. Kwoguo he bata wa gũkorwo twĩharĩirie na andũ mathiĩ na mbere na kwĩmenyerera. Ngĩribotera mohoro ma Gĩkũyũ TV, niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wambũi wa Icũgũ.